לאמיר לערנען ווייטער תניא, צייט אין פרק ו', אין פרק א' האט דער תניא געזאגט אז יעדער איד האט צוויי נפשות, איינס איז די נפש אלוקית, דאס איז די נשמה, און די אנדערע איז די רוח וואס דאס איז די נפש הבהמית, סאו דא גייט דער תניא אנהויבן רעדן וועגן די נפש הבהמית, סאו, זאגט די תניא, והנה זה אלים הזה עשו אלקים. יעדע זאך וואס די אייבערשטער האט באשאפן, האט ער באשאפן איינס אקעגן א צווייטן. יעצט, אז ס'איז דא אהבת השם, אז אונז האבן די זאך פון אהבת השם, האט די באשעפער געמאכט אז ס'זאל זיין אהבה פאר אנדערע זאכן, וואס דאס איז תאוות העולם הזה, און אלע זאכן וואס גייט אוועק אקעגן די אייבערשטער. סאו דאס איז די תניא זאגט דא, והנה הזה ליום הזה הוא עושה אלוקים, די אייבישטער האט געמאכט אלעס איינס אקעגן צווייטן, וואס איז דא אויף רוחניות איז דא אויף גשמיות, און יעדע זאך וואס איז דא אין גשמיות איז דא אויף רוחניות. כי כמוהו שנפש אלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, ווייל אזוי ווי די נפש אלוקית איז כולל פון עשר ספירות קדושות, און זיי האבן געלערנט אין פרק ג' אז די נשמה איז געמאכט פון עשר ספירות, וואס דאס זענען דאס די ספירות וואס יעדער געהערט פון אים, און מען איז בבראשית בשלושה לבישים קדושים, און די עשר ספירות איז אנגעטוהן אין דריי לבישים, וואס די תניא האט מסביר געווען פארדעם וועגן די לבישים אין די פריערדיגע פרקים, סאו אזוי ווי די נפש אלוקית, די נשמה, איז געמאכט פון צען ספירות, איז צוזאמגעשטעלט פון צען ספירות, סאו אזוי ווי די נפש אלוקית איז כולל פון עשר ספירות, כך נפש סטרא אחרא מקליפת נוגה המזבשת בדם אדם כלולה מעשר כיסים מסביסה, וואס טייטש די ווערטער, אזוי אויך איז די נפש פון סטרא אחרא, סטרא אחרא טייטש די אנדערע זייט, ס'הייסט סטרא אחרא, סטרא איז זייט, אחרא די אנדערע, סאו יעדע מאל מ'זאגט סטרא אחרא מיינט עס די אנדערע זייט, וואס הייסט די אנדערע זייט? די אנדערע זייט פון קדושה, מקליפת נוגה און פון קליפת נוגה, די תניא דרוקט דא אויס נוגה, ווייל אונז האבן געלערנט אויבן אין פרק א' וועגן קליפה, איז אויפצופרישן די נושא, קליפה טייטש שאלאכץ, יעצט ס'איז דא אפאר מיני שאלאכץ, ס'איז דא א שאלאכץ לאמיר זאגן פון א פיינעפל, אדער א בענענע, וואס די שאלאכץ אליין האט נישט קיין שום חשיבות פאר זיך. סאו איינמאל די שייסט אפ די פרוכט האסטו נישט וואס צו טון מיט די שאלאכץ. מען קען עס זעכער נישט עסן, קען זיין מען קען עפעס טון דערמיט, איך ווייס נישט אז מען זאל קענען עפעס טון דערמיט. סאו וואס טוט די שאלאכץ? ס'האלט די פרוכט פריש. באט איינמאל די האסט אפגעשיילט, איינמאל האסט געעפנט די פרוכט האסטו שוין נישט וואס צו טון מיט די שאלאכץ, סאו דאס איז קליפה. און נאכדעם איז דא אנדערע פרוכטן, לאמיר זאגן א טאמעיטא, א פלאם, וואס די שאלאכץ אליין קען מען עסן, אסאך מאל איז עס זייער שווער אפצושיילן, לאמיר זאגן א עפל איז געמאכט אפצושיילן אבער מען קען עס עסן מיט די שאלאכץ, אבער א פלאם און א טאמעיטא איז זייער שווער אפצושיילן, סאו וואס טייטש דאס? אז די קליפה אליין איז א חשיבות פאר זיך, ס'איז ווייניגער ווי די פרוכט, די עיקר איז די פרוכט אבער ס'האט א חשיבות פאר זיך, סאו דאס איז קליפת נוגה. סאו עס איז א משל אויב די זעסט די פרוכט קענסטו פארשטיין און און און די קליפות איז דא קליפות וואס די גוים האבן וואס דאס איז פלעין א קליפה עס האט נישט קיין שום שטראל צו זיך און ווייל נוגה טייטשט א שטראל און דאס איז קליפת נוגה אונזערע אונזערע רוח וואס אונז האבן וואס די תניא רופט עס א נפש הבהמית איז קליפת נוגה

קבלה לשון, און די סיבה פארוואס ס'הייסט כסרין א קרוין, דאס וועט מען לערנען שפעטער אין די פרק פארוואס ס'הייסט א קרוין. שהיין שבע מידות רעות, וואס דאס איז די זיבן שלעכטע מידות הבא מארבע יסודות רעים הנראה לעיל. דער שכל המנידון און דער שכל וואס ווערט געבוירן א נחלק די שלש, עין חכם בינה דעת, מקור המידות. סאו יעצט מסביר צו זיין די חילוק פון נפש אלוקית און נפש הבהמית מיט עשר ספירות, אז אין קדושה כדי א מענטש זאל באקומען א שטארקע אהבת השם דארף ער ארבעטן אויף זיך, ווי מען זאגט אין ענגליש, איט העז טו בי דעוועלאפד. סאו, וועגן דעם, וויאזוי דעוועלאפט זיך עס, וויאזוי ארבעט מען אויף זיך, הייבט מען אן מיט חכמה, מיט בינה און דעת, מיט די ערשטע דריי ספירות, און נאכדעם, די דריי ספירות באשאפט די געפילן. און דאס האט טאני מסביר געווען אין פרק ג'. מה שאין כן ביי די, ביי גשמיות, קיינער דארף נישט דעוועלאפן א טעיסט פאר טשאקלעט און ווענילע. די עמאושען, די געפיל פאר די אלע תאוות עולם הזה קומט פון זיך אליין, ס'איז נאטירליך. ס'איז די געפילן זענען דא, און צו דעם איז דא חכמה בינה און דעת. און וואס איז די חכמה בינה און דעת פארנומען מיט? אדער איז עס פארנומען זיך צו פארענטפערן א גאנצע צייט, זיך צו גערעכט מאכן פארוואס ער טוט וואס ער טוט, אדער איז ער ביזי אויספיגערן וויאזוי צו באקומען די אלע תאוות. צו מסביר זיין נמשל מיט א חיה. ס'איז דא חיות וואס אפילו וואס האבן אסאך אינטעלידזשענט, מ'האט היינט געפראווט, מ'האט געזען אסאך חיות האבן אינטעלידזשענט, דאס טייטש זיי האבן א געוויסע א מאס פון שכל. אבער דער גאנצער זאך פון זייער שכל ארבעט צוזאם מיט זייער געפילן. דער חיה און בהמה האט נישט קיין יכולת צו טון אקעגן זיין געפילן. סאו דער שכל ארבעט מיט מיט זיין געפילן, און ער נוצט דער שכל כדי אויסצופיגערן א וועג וויאזוי צו באקומען וואס ער וויל. יעצט, ענדליך צו דעם ארבעט די נפש הבהמית, די רוח ארבעט ענדליך צו דעם. די שכל פון די רוח איז נישט אפגעטיילט פון די געפילן, סאו די גאנצע זאך פון זיין שכל קומט פון די געפילן, פונקט פארקערט פון די נפש אלוקית, און דאס וועט תניא זאגן. יעצט גייט תניא מסביר זיין אז די נאטור פון די מידות, וואס מידות מיינט עמאושענס, ס'מיינט געפילן, טוישט זיך ווען אונז וואקסן, בה די שכל ארבעט צוזאמען מיט דעם, ס'טוישט זיך אבער ס'גייט נישט אוועק, ס'וועט פשוט טוישן אויף א אנדערע מהלך. כי המידות הן לפי ערך השכל, ווייל די מידות איז אזוי ווי די וויפיל די שכל קען באשאצן, איז תניא מסביר, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, ווייל א קטן ס'גליסט זיך אים און האט ליב קליינע זאכן, פסיכי הוא ערך, וואס האט כמעט נישט קיין חשיבות, שפילט זיך ארום מיט קליינע טשאטשקעס, ס'איז נישט גארנישט, לפי ששכלו קטן, ווייל זיין שכל איז קליין וקצר להשיג, און ס'איז נישט אויפגעוואקסן, ס'איז נאכנישט אויפגעוואקסן צו משיג זיין דברים יקרים יותר מהם. סאו וועגן דעם זוכט דער קטן, א קליין קינד, א בעיבי, וויל כמעט גארנישט. און א קליין קינד, אפילו ער איז שוין אביסל עלטער, איז ווייטער וואס וויל ער? שטותים, ממש טשאטשקעלעך. וחיים איז כעסים וקצבים מיט דברים קטנים. א קליין קינד קען ווערן אינגאנצן באליידיגט אויף שטותים, אויף קלייניקייטן. וכן איז פאריס, און אזוי בארימט ער זיך אויכעט אויף קליינע זאכן און שאר מידות. עסט רחמסט דני האט דיר געזאגט, ער האט אויסגערעכנט דא דריי מידות. אז קודם ווען די קטן האט הנאה פון עפעס, די הנאה קומט פון חסד, און נאכדעם וכן מזכאס ומזקצף, דאס איז גבירה, ס'איז די קטן האט מורא, אדער ער ווערט דערשראקן, אדער ער גייט אקעגן, דאס אלעס איז גבירה, און האבן געזאגט עבר חן איז פארעס, וואס דאס איז תפארת, וואס איז פארעס איז תפארת. יעצט גייט איינער ווייטער ועשר בחינות עילי תמיות, און די עשר בחינות פון תמיות וואס מען האט יעצט גערעכנט פון, כשאדם מחשב הם או מדבר או עושה, וואס די תניא האט מען גערעדט פון פריער אז וואס הייסט ווען איינער טראכט און רעדט און ער טוט, דאס איז דריי לבושים, ס'איז מחשבה דיבור און מעשה, איז דאס אלעס איז צו באדינען זיין געפילן, דאס אלעס איז געמאכט געווארן צו באדינען, נאכצוגיין אלע תאוות עולם הזה. צו מסביר זיין, לאמיר זאגן ווען א מענטש, קודם טראכט ער אז ער וויל האבן עפעס א זאך, און אפילו חס ושלום עפעס א עבירה, איז קודם איז ער מהרהר אין דעם, און נאכדעם קומט ער צו חס ושלום עס צו טון. קומט אויס די גאנצע מחשבה פון וואו ס'הייבט זיך אן איז אלעס

ס'איז די זעלבע וועג ווי דו פארשטייסט די לבוש פון די מצוות, די זעלבע זאך איז דאס א לבוש, דאס איז בחינת ז' יד מעות, פאר די טמא'נע בחינות, שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. צו מסביר זיין די תניא דא, אונז האבן געלערנט אויבן אז ווי אזוי דרוקט זיך אויס די נשמה, ווי אזוי די נשמה עקספרעסס איטסעלף דורך תורה און מצוות, און ווען א איד לערנט און ווען ער טוט א מצוה, בשעת דעמאלטס ווערט ער אנגעטון מיט די לבוש פון די אייבערשטער, אזוי ווי מסביר געווען אויבן, און ער ווערט הייליג, די זעלבע זאך איז זה לעומת זה, איז די נפש הבהמית, וויאזוי דרוקט זיך אויס די נפש הבהמית? דורך נאכלויפן תאוות עולם הזה, איז ווען א מענטש גייט און ער לייגט זיך אריין אין תאוות עולם הזה, ווערט ער אנגעטון מיט די שמוץ אזוי ווי די תניא זאגט די לבישה מזוויע די ממש איז עקלדיגע קליידער סאו צו מאכן אסאך האקן וואס דני האט דא געזאגט אז אזוי ווי די נפש אלוקית איז געמאכט פון צער ספירות און ווען די נפש אלוקית דרוקט זיך אויס וויאזוי דרוקט ער זיך אויס דורך תורה ומצוות און דעמאלטס ווערט ער הייליג איז לעומת זה איז די נפש הבהמית זוכט נאר גשמיות, און ווען א מענטש גייט נאך די גשמיות טוט ער זיך אן מיט די עקלדיגע קליידער, און ממש ער ווערט ארומגענומען מיט די עקלקייט, און מ'וועט אים יעצט שוין ממשיך זיין די איבריגע חלק נעקסטע שיעור. האטס א גוטן טאג.